Әгәр дә ки инде без чын дөреслекне сөйләргә алынганбыз икән. Хәтта муллаларга да әйтәләр, Миңгулгалиевка барасыңмы, Пугачевка барасыңмы, кая барасың шунда бар. Менә Илдар шундый хәлләр. Әй, аларга менә шифасы тисен диеп алып килеп күрсәтмәкче идем, бер көнне күргәнегез бардыр инде. Сез куйдырасыз микән, юк икән, асын үзегез хәл итәсез.
Исәнмесез. Сәлам барыгызга да. Без кыздырабыз тапшыруында Кыямовлар кыздыра. Хәерле көн, исәнмесез һәм чираттагы чыгарылышыбызны башлыйбыз. Бүген кемне кыздырабыз? Беләсеңме, менә журналистика турында сөйләшкәндә, татар журналистикасымы, русныкымы, башканыкымы, ничектер замана шаукымы бик көчләйме? Әлбәттә.
Заманча технологияләр хәзер. Менә элегрәк яза торган журналистлар алар ничектер тыныч кына язып утыралар иде. Каядыр әңгәмәгәме барып кайта да шуны яза. Ә хәзер журналистлар, яза торган журналистлар да менә эфирларга чыгып сөйләргә мәҗбүр дип әйтим монда ничектер. Замана шушындый таләп куя. YouTube каналлары ачабыз, Instagramларда туры эфирларда утырабыз. Менә язып кына утырып булмый. Димәк, хәзерге журналист Ул инде каләм тотып яза торган гына түгел. Безгә дә әйтәләр иде укыган заманда, менә сез Илдар абый әйтә иде. Журналист ул сөйләм культурасының үрнәге булырга тиеш. Чөнки син журналист, син кеше арасында йөрисең, сиңа бит журналист дип карыйлар. Сөйләгәндә дә хәтта матур сөйләгез дия иде. Ул вакытта ул таләпне куйган шушылай дип. Ә менә бүген үзең әйтеп торасың. Менә бүген без моның эчендә кайныйбыз. Бу замананың зарурияте. Менә күрәсең бит, без э, ирексездән тележурналистка әйләнергә тиеш булабыз. Аннары кадрлар, кадрлар мәсьәләсе дә име? Менә әгәр дә ки инде без чын дөреслекне сөйләргә алынганбыз икән, кадрлар мәсьәләсе дә бик ничек дип әйтим инде э, кискен тора. Әлбәттә. Менә без үзебез дә журналыбызга Кеше таба алмыйбыз әле менә, Илдар, шундый хәлләр. Нишләп? Кая киткәннәр? Ә менә таба алмыйбыз, килмиләр яшьләр. Бик Алайса менә бу тапшыруны бушгарылышын карагач, иелешеп килерләр, язып язып тикшереп тикшереп алырсыз. Әйдә кыздырыйк инде, кемне кыздырабыз? Без сайтларга тукталырбыз дигән идек, әйме?
Әйе, менә бүген э, минем фикеремчә Татар-информда эшләүче коллегаларыбызның иҗат җимешләреннән берничә үрнәк э, Ни өчен Татар-информны алдык дип әйтерсез, әйме э, Татар-информ ул шундый көчле ресурс, мәгълүмат ресурсы безнең, аны бөтен менә Татарстан матбугаты куллана. Без моны куллы рәвештә әйтәбез. Без мәгълүмат агентлыгы.
Әйе, шуңа күрә менә Татар-информда киткән хата ул башка мәгълүмат

Э, кайгы уртаклашуны белдерү бит инде бусы артыграк выражает соболезнованияны туп турыша тәрҗемә иткәннәр имамнары кайгы уртаклаша шушы сүз җитәр иде татарстанда бер иратның руль артында хәле авырайган һәм ул вафат булган нинди җөмлә инде руль артында утырып ул анда панель өстендә ничек утыра икән ул анда руль артында шунысы күзәтергә күз алдына килми рульгә генә утырып йөрәләр бездә гадәттә татарстанда бер иратның рульдә барганда хәле авыраган һәм ул үлеп киткән Вафат булган адам да бик урынлы түгел әле. Юл транспорт һәлакәте аркасында Горький шоссесында бөке барлыкка килгән. Менә күз алдына китер, транспорт һәлакәте дигәндә бик күп бөкеләр теге шампан шешәсен каплый торган бөкеләр. Алып килеп күрсәтмәкче инде бөкене күргәнегез бардыр инде. Русча ул пробка булса да. Безнең өйдә бөке табылмады.
Э, татар телендә ул бөке була алмый, ул тыгылыш була. Юл транспорт һәлакәте аркасында менә аркасындасын дөрес язган, мактарга кирәк. Нәтиҗәсендә дип тә язалар. Нәтиҗә ул уңай нәтиҗә.

тәтемәде дигән сүзне әйтергә теләгәндер ул ләкин анысы да бу стильгә бата торган сүз түгел ул гомумән монда урынсыз э, мәсәлән мин моны былай дип языр идем безгә әтиебезнең каберен күрү насыйп булмады шул турыда сүз бара кебек тагын бер генә мисал салават фәтхетдинов иҗтимагый башлангычта мәдәният министрының киңәшчесе итеп билгеләнде иҗтимагый башлангыч ул нәрсә икән Моның өчен без бу җөмләне киредән рус теленә тәрҗемә итәргә тиеш булабыз һәм барда аңлашыла. Салават Фатудинов на общественных началах фәлән фәлән фәлән. Ә бездә бит менә на общественных началах дигән сүзнең калыплашкан, халыкка кергән, урнашкан, бөтен кеше аңлый торган формасы бар. Инде билгеләнгән формасы. Ул җәмәгать тәртибендә дип атала. Ягъни акча алмыйча эшли торган җәмәгать эше. Шунысы да бар, җәмәгать белән иҗтимагый дигән сүзне дә бик бутыйлар. Җәмәгать сүзе урынына җәмәгатьчелек җәмәгать башлангычында э, җәмәгать тәртибендә дигән сүзләр урынына иҗтимагый дигән сүз никтер килеп керә менә бусы да шул тәрҗемәче google аша эшләү хикмәтедер инде әлбәттә шулай ни өчен татар информ агентлыгын тәнкыйтьләргә булдык әйме сез аңладыгыз инде мин әйттем чөнки хәтта менә татарстан радио телекомпаниясе дә шушыннан ала яңалыклар һәм Менә Татарстан радиокомпаниясендә бит инде анда ул гомер-гомергә соллы, анда матур сөйләм үрнәге күрсәтелеп килде. Һәм радиодан шундый җөмләләр яңгырагач, ничектер кызлар, егетләр колакны кисә бит инде, әйме? Менә шуның өчен инде боларга Илдар, бүгенгә тәнкыйть җитеп торыр. Әйдәгез, лайфхакка да күчеп алыйк. Лайфхак сәхифәсендә мин бүген нәрсә генә әйтер идем, менә син башладың бит инде, Мөршидә, дөрес башладың. Димәк, безнең бүгенге журналистның вазыйфасы аның шактый киң. Ул каләм белән генә, зиһене белән генә, интеллекты белән генә эшләми, ул хәтта үзенең кыяфәте, тавышы белән дә эшли. Шуңа күрә тавышка да таләпләр арта. Хәтта муллаларга да әйтәләр, укытуын без укыттык, тавышыңны кая телисең, шунда куйдыр. Миңгул Галиевка барасың, бу Пугачевка барасыңмы, кая барасың, шунда бар, ләкин тавышыңны куйдырып кил дип әйтәләр. Менә куйдыру мәсьәләсе инде ансы сез куйдырасыз микән, юк икән, ансы үзегез хәл итәсез, ләкин тавыш тәрбияләнгән булырга тиеш. Бу нәрсә өчен кирәк? Сулышны кую, сөйләмне камилләштерү, һәм тавыш тәрбиясе гомумән. Кайбер кешенең табигатьтән тавышы шундый бит инде, ни була, тонык була, сиплый дип әйтәләр. Кайберләрнеке минеке кебек югары була. Менә шуңа күрә э, тавышны э, радиофоничный иттерү өчен менә шушындый э, электрон мәгълүмат чараларына ялкышлы итер өчен бик күп төрле күнегүләр бар, махсус кешеләр бар, мәдәният институтында кешеләр бар, алар белән аралашып дигәндәй. Ничектер менә бу өлкәдә эшләргә һәм үзеңә әһәмият бирергә кирәк. Әгәр дә инде анысына иренсәгез, анысы да булмаса,